Çaqraqnıñ blur suvu, topraqnıñ astından çeşit manialardan keçip, yer üstüne çıqa ve insanğa ömür bere. Qırımtatar halqı da, öz tarihınıñ meşaqatlı oyalarından keçip, asırlar boyu saqlanıp kele. Men de aile tarihımıznıñ beyan etmege Qartanama muracaat etem. Törençığım, milletimiz pek ağır künler körgen, insan taş olsa da irecek. Men saña anamnıñ babası Yaya acı qartbabamnıñ qorantası aqqında ikaye etmege isteyim. Qartbabam qorantada üç ağa-qardaş ekenler, Emramet, Seytislâm ve Yaya acı. Olar Kezli vilâyetiniñ Qaymancı selsavetini Baybolat köyünde yaşağanlar. Köyleriniñ adı Bolat degen barlıqlı adamnıñ namına qoyulğan. O adam köyde quyu qazdırğan, yollar yasağan, muhtac adamlarğa er daim yardım qolunı uzatqan. Köyniñ başı olğan. Yaya acı qartbabam köy mollası olğan. Ağa-qardaş evlenip, Şu köyde yaşağanlar. Seytislerniñ qorantası beş candan ibaret edi, apayı Emine, qızları Elme, Hatice ve Edaye. Edaye tatam biñ doquz yüz yigirmi doquz senesi mart on beşte dünyağa kelgen, o üç yaşında olğanda anadan öksüz qala. Babası evlene ve tatam ögüy ana eline qala. O vaqıt nişanlı olğan Elmet atam Kezlev vilâyetiniñ Qırqçolpan köyünde yaşağan ola. Aqayğa çığa. Yigirmi doquz senesi Qırım köylerinde raskulaçivaniye başlay, eki ağa-qardaşnı mal-mülklerini maşinalarğa yüklep, kontor tarafqa alıp keteler. Özlerini Novosibirskiyge yollaylar. Qorantaları allaq yoluna qala. Altı aydan soñ yaya Cıqat babama Novosibirskiyge Iden Seytislamdan mektüp kele. Ağam, meniñ balalarıma köz-qulaq oluñız, dey. Apayım, ögüy ana olarnı darqatıp yibermesin. Men qısmet olsa qaytarım. Yaya acı qartbabam o vaqıtta keçingen ola. Çoqqa barmastan Novosibirskiyden daa bir mektüp kele, eki ağa-qardaş dokquz kün içinde Can bergenler, Allahnıñ rahmetinde olsunlar. Qırq bir senesi Elmet atamnıñ aqayını cenkke alalar. Alâ bu küngece ölüsi-tirisi aqqında haber yoq. Elmet atam eki balası ve qaynanasınen köylerine qaytıp kele. Qırq dört senesi mayıs on sekiz halqımıznıñ başına kelgen facia yer titretip. Epimizni yaqıp-yuqıp, evlerimizni, mal-mülklerimizni tartıp alıp, on beş-yigirmi daqqa içinde töşeklerden turğuzıp, tüfeklernen qorqutıp, tışarığa çıqaralar. Quyu yanında toplap, aşsız-susuz tutıp, qaranlıq tüşkende maşinalarğa yükleyler ve Kezlö demir yoluna ketirip, mal taşığan vagonlarğa yüklediler. Poyezd içinde oturmağa degil de, turmağa bile yer yoq. Qartlar dua oquy, bala-çağa ağlay, er kes Suv! dep qıçıra. O qara künlerni tasvir etmege mümkün degil. Vagon içinde can bergen insanlar, qartlar ve balalarnıñ deşetli ağlavları, stantsiyalarda poezd köpçekleri tübünde qalğan insanlar da ola. Aşsız, suvsız yigrim-yigrim beş kün degende Mirzatül, Golodnıye step degen yerge ketirip tüşüreler. Pamuq tarlaları yanında penciresiz, qapussız, Toban töşelgen baraqlarğa yerleştireler. Mısırboğday yapraqlarını çuvallarğa toldurıp, töşek-yastıq yapa ediler. Saba tañdan aqşam qaranğaçı pamıqta çalışalar. Yağmur yağğanda evimiz suv içinde qala edi, dey. Bir kün pamıq tarlasından qaytqanda küçlü yağmur yağa, çamurdan ayaqlarını zornen köterip alamay Hatice tatası, Qadam, meni tut, dep qoluna tayana ve şu yerde yıqılıp can teslim ete. Edayi tatam ögey anası, Elme tatası, onıñ eki balası, qaynanası Ajmelek beraber yaşaylar. Açlıq, aşamağa şiy yoq. Edayi tatamnıñ ögey anası altın sırğalarını, broş, gipişler quşaqlarını alıp, Könçi bazarına kete. Yolda qarşısından bir qaç adam çıqıp, elindegi şiylerini köteklep alalar, anaları ağlay-ağlay evine qayta. Şu künü gece o da keçine. Açlıq belâsından balasını qurtarmaq içün Elmet atası Seyitoğlunı detdomğa bere. Eki künden soñ oğlunı körmege barsa, ölüsini çıqarıp bereler. Ağlay-ağlay evge kele. Qızı Gülnara elçiklerini töpege köterip, Mamay, mamay, dep közlerini yuma. Eki balasını taçkağa qoyıp, suv yanında. Öz ellerinen mezar qazıp köme. Evine kiralmay, azbarda, terek tübünde esini coyıp yata. Gece üşip yana, evge kirse, ağır yatqan qaynanası, Qızım, meni de şu suv yanına kömersiñ, zıbınımnen beraber, dep ayta ve çoqqa barmay can bere. Qaynanasını taçkanen suv yanına alıp barsa, balalarınıñ mezarından iz bile qalmağan. Şakallar mezarnı. Tegislep taşlağan vaqıt, taqatsızlanğan qadın ne yapsın, mezar qazıp qaynanasını da köme. Endi ağlamağa közünde yaş da qalmağan. Şaşqan ana Ğarip süyrelip evine kire. Körecek künleri bar eken. Yavaş-yavaş özüne kele, ayaqqa tura. Şu vaqıtta Taşkent tekstil fabrikasına verbolka yapa ekenler. Elmet atam da yazılıp kete. Tikaran çalışıp Eydayeni de yanıma alırım dey, lekin alıp olamay, komendatura yibermey. Çoqqa barmay Elmet atam da keçine. Altmışıncı senatçı İdayet atam Mambet degen adamğa aqayğa bara. Olar üç evlât köreler, Mustafa, Müjdaba ve Eşrep. İdayet atam endi seksen doquz yaşında, ana Vatan toprağında otuz sene yaşamağa qısmet oldı. Endi yedi torun, bir torundan torun bar. Episi tatlı-muabbet yaşaylar, şükür, sağ-selâmetmiz, bir-birimizge barıp kelemiz. Ölgenlerge Alla rahmet eylesin, qalğanlarğa sağlıq-selâmetlik, uzun, tatlı ömür bersin. Alla Taalâ böyle künlerni duşmanımızğa bile köstermesin. Cennet toprağımıznıñ çaqraqları derya-deñiz olsun. Toprağımız bereketke tolsun. Milletimizge ana Vatanımıznıñ saibi olmağa qısmet etsin.
Amin balam.